НТР каналында сәләтеңне күрсәт тапшыруы үз эшен башлап җибәрә. Саумысыз мөхтәрәм милләттәшләр, эфирда Илья Шәяхмәтов барыгызга да яхшы кәефләр теләп, чираттагы кунагыбыз белән танышыйк.
Фәния Зиннатшина 86 яшь гомер буе колхозда пенсияга кадәр шин заводында эшләгән. Түбән Каманың иң өлкән блогеры Инстаграмдагы Нәнәй татар аккаунтын оныгы Альбина алып бара.
Бүген студиябездә чыннан да зур кунак. Иң олы яшьтәге кунагыбыз Фәния Зиннәтшина. Инде мин сезгә Фәния әби дип эндәшсәм ярыйдыр. Әби дисәң дә, әби дисәң йомшак йөрше дә әйбәт. Ә менә шулай эндәшәм инде алайса. Йөрше дә йомшак әйбәт. Мин әби инде кат-кат әби хәзер. Фәния әби, э, ничек кәефләрегез, хәлләрегез ничек? Төрле чак балам. Болай Аллага шөкер җырасы инде. Алай үземне үзем карагач, иртән торгач та сөенәм балаларыма. Мәшәкатем тимәде әле дип, өстәл кырында утырып, теләп утырам инде. Аллага шөкер беләм. Ходай гомерне дә бирде, рәхәтен дә күрдек, мөхмәтен дә күрдек. Гомерне биргәч, рәхәтен дә күрдек, оҗмахта яшәйбез дип. Канәгатьмен. Канәгать булырга кирәк балалар. Әйе. Шөкер булырга кирәк нәрсәгә булса да. Шөкер итеп яшәймен. Нигә? Балаларга балаларым бик әйбәт, оныкларым, бунышкаларым бик әйбәт. Хәзер минем өченче буында тугыз оштык хәзер.
Субханалла. Ике кыз тапканым, үрчемне булдылар. Әйе. Бонукларны, бонушкаларны шутламайчы, өченче буын тугыз оштык хәзер. Сәния әби, үзегезнең тарихыгызны сөйләп китегез әле. Ярар, үзебезнең тарихыбыз инде балам, сугыш вакытындагы нужналар, кайгы хәсрәтләр, ашлык, жалангачлык, мохтаҗлык инде безнең Ә безнең әти киткән вакытта без биш балаек, без биш бала калдык. Шулай итеп өйләнеп. Э, аннан кире әтинең э, әнисе 6, әни 7. Бер җанга әнигә 7 җан, менә 7 кашык. Шулай итеп, элекке бит инде запастар юк инде ул. Э, шундай ниләр белән Безнең кебек тырышып эшләде инде, көн төн эшләде мескен оҗмахта булсын. Кайсы районнарда, кайсы районда тудыгыз сез? Без Янаул районында Кызны Ушия дигән авылда Ваты Ушияда тудык без. Әни кияүгә шунда чыккан. Аннан соң Кызылжарга сугыш вакытында Жәтим Коргаш инде туганнары кырына әни алып кайтты инде Кызылжар дигән авылга. Шу башкирәгә инде алып кайтты. Татарстанга кайчан килдегез? Анда 70 72нче елның ахырысы ул. Монда 72. Монда кайсы шәһәргә?
Түбән Камага килдегезме? Нигә?
Әйе, шушында килдек инде. Шунда килдек минем э, рәисның инде иптәшемнең э, ни энесе монда ул чакырды да шулай итеп монда килеп аннан соң башта изоляциядә эшләдем менә шу торбалар ниләр өч жыл дүрт жыллап эшләдем инде аннан соң ана шиннидә эшләдем тугыз жыл э, нигә җиденче җиделе ачкыч белән җигерме

Хәзер берәрсен дә хәзер аңлаймын инде. Телевизорда күрсәтәләрдер инде бу хәзер дип. Әйе. Бу э, сезне телефонга төшерәләр дә, бөтен кеше карый ала дигән сүз булып чыга. Шулаймы? Әйе, шулай, шулай дип.
Якын, әйе, шу- мәгънәсе шул тирә. Шуның, шуның өчен гомер буе әйтәм, о, Аллага шөкер, бөтен бу, бу ниләр, кешеләр ма, нитә, мактый, э, ни, хурламайлар. Гомер буе әйттем, кеше хурласа хурласын, Алла мине зурласын дидем. Һәр вакытны кайгы килсә дә, нәрсә булса да буйыкмадым. Кеше хурласа хурласын, мине Алла зурласын, Алла бар аны дидерем. Аллага шөкер, менә бит бу. Алла зурладым.
Фәния әби, әйдәгез әле тамашачыларыбызга да сезнең э, видео сәхифәгездән, видеоблогыгыздан берничә э, үзек тәкъдим итик, аннан соң әңгәмәбезне дәвам итәрбез.
Нәнәй, блогер буласыңмы? Блогер?
Әйе.
Анда нәрсә эшләйсең соң? Менә мин сине төшерәм дә, бик бик кызык бит инде сине төшерергә, әйме? Сине карарга яраталар, әйме? Әйе. Менә сиңа аннары видеога төшерәм дә интернетка куям. Рөхсәт итәсеңме? Ну, ярай.
Ярар.
Аннары газетка язсалар синең турында нәрсә була? Шат буласың. Дип язалар микән?
Әйбәт, клёвый әби була дип. Бик бар дип. Куябызмы? Нәбә куябыз, Рәйсә. Карагыз әле, бу гөлләремә минем, гөлләрем шешек ата, гөлләремә су сибегез, гөлләрем шиңмәсеннәр, Гөле шиңгән, үзе күптән шиңгән ул димәсеннәр.
Студиябездә кунакта Фәния Зиннәтшина әңгәмәбезне дәвам итәрбез. Фәния би, үзегез менә видеоларыгызны утырып караганыгыз бармы соң? Үзегезгә ошыймы? Алай кыз күрсәтмиләрме сезгә?
Бүтәнләргә күрсәтмә, кыз бабушка күрсәткәле инде алай.
Кызыклы чыгамы соң видео? Кеше көлмей микән дип ләтә куядыр инде. Охшай, охшай. Минем әби баба әйтмешли, олы кешедән көлергә ярамый, авыру кешедән көлергә ярамый, авыру кешедән көлергә ярамый, олы кешедән көл дигән, яме? Шуңа күрә э, кызыклы булса бик тә яхшы бит инде, кешенең кәефен күтәрсә. Кешенең күңеленә
Хуш килсә, яхшы бит инде, үзеңә дә күңелеңә ни була, рәхәт булып китә. Менә шушы сезнең интернетка видеолар кую ничек башланды сул гомумән? Ничек тәкъдим иттеләр сезгә? Оныгыгыз бит инде, әме? Әйе.
Менә кыз шулай ризасыңмы ди дә монышка. Уйлап-уйлап тордым да. Мондык былай ук килермен дип кем уйлаган аны? Башка килеп җитмәй. Тиз генә. Юрар, әйтем, нәрсә булган дидем. Аннан кире

Ул бит менә 2000 дигән сан ул әйткәч кенә җайла, ә күз алдына китерсәң ул бик күп кеше бит. Бик күп кеше басып тора бит анда. Әйе. Шулар барысы да сезне күзәтеп бара бүгенге көндә. Шуңа күрә туктамагыз, шулай дәвам итегез.
Ой, Аллалым, гашык ятта бит. Әле, әле үзегез килеп сорагыз оныгыздан. Берәр видео төшерик әле. Берәр нәрсә төшерик бүген дип. Чөнки көн саен нәрсәләр булса куярга кирәк. Ә менә Олы кешеләр бит инде гадәттә интернетны сүгәләр, орышалар. Начарлы әйбер, зыянлы әйбер, анда әйбәт әйбер юк диләр. Менә сезнең ничек фикерегез? Ничек әйбәт әйбер булмасын? Төрле ниләре, акыллары бар, акылсызлары бар, төрлесе бар аның. Ничек начар булсын ул? Әйбәт. Алда көнгә яшәргә дә, нигә дә Карт кешегә дә ул бик әйбәт әйбер. Элек бит булмады безнең. Нидә телефонда булмады, нидә булмады, әле районда да жоқ яның тәндәй. Хәзер бит бөтен нәрсә бар балам. Аллага шөкер, нәрсә булса да, бөтен җиргә дә иркен, бөтен җиргә дә рәхәт. Нитмәсен, боекмасыннар, хурланмасыннар. Канагат булып яшәсеннәр барысы да. Менә шулай, мөхтәрәм тамашачылар, тормышыгызга э, шөкер итеп яшәгез дип әйтә. Шөкер итеп яшәгез.
Тигез мәхәббәт белән, хәерле гомер белән шулай итеп яшәгез. Балалар үстереп, э, куанышы белән көн тусын, мәхәббәт тусын, бәхет, тәүфик тусын. Фәния би, сезгә, сезгә интернетта, сәхифәгездә э, котлаулар бүлеге ачарга кирәк, чөнки бик матур теләкләр телисез сез. Бик матур. Амин, амин дип кенә утырасы килә. Инде тамашачыларыбызга э, сәхифәгездән тагын берничә өзек тәкъдим итик.
Менә мондай менә җыерылып нитеп торамы? Әйе. Голубцага алып булмай боларны. Э, Сынып бетә, нитә, менә мондай шодыра модыраны ниләрне алып булмай. Менә бу тышлары, кара минем балдакым шул төшә. Э, Менә бу тышлары бөтен җире шома кирәк. Ого. Моңарны шома кирәк.
Э, монда ракун яре. Менә нинди мотор. Вот шибәр әби булгансың, нәнәй. Молодец, во.
Әңгәмәбезне дәвам итәбез. Фәни әби, э, менә подписчикларыгыз артканнан арта бара дибез бит, әйме? Э, бу бит инде теге танылу Танылу дигән сүз, гомумән сезгә киләчәктә бәлки берәр айдан, ике айдан шундый танылган кеше булу әйбәт булыр име, ничек уйлыйсыз? Теләгегез юкмы андый? Ул тикле теләкләре юк инде, болай да бик зурладыгыз, бик әйбәт, рәхмәт. Бу тикле җирләргә килеп, аны төшкә дә керә торган нәрсә түгел бит инде. Исән сау эшләгез. Сез безне зурлыйсыз. Андый андый сүзләр белән. Әле бит э, язылучылар сезгә ниндидер бүләкләр дә бирәләр дип ишеттем. Бирәләр, бүләкләр дә җибәрәләр Воронеж картыннан. Әле инде тәмле әйберләр дә җибәрәләр. Аннан кире берсе җибәргәне зур э, букет җибәргән э, гел җимештән генә. Менә бит язылучылар булу ни әйбәт.
Шулай итеп җибәргәннәр, анда төрлечә ниләр, пистеләр, ниләр Шундай ниләр, төрле тәмле әйберләр майтак җибәрделәр. Рәхмәт. Эшләре уңышлы булсын, куанычлы булсын, бәрәкәтле булсын, кайгысы гомер итсеннәр барысын да. Көн тусын, куанычлы тормыш тусын барысына да. Кайгы хәсрәт тумасын. Менә берегезгә дә. Сезгә шушы э, сәхифәгезне, видеоларыгызны төшерергә э, бер оныгыз гына булыша бит инде, яме? Оныкларыгыз бик күп дисез. Менә калганнары Нәрсә әйтәләр соң? Каршы килмиләрме? Ник син әбидән э, көләсең, ник видеоларны куясың, әби төшермә дип бер бер бер кеше әйтмәде. Юк, юк, әткәш ашып карайбыз. Безнең нәни әйбәт, безнең нәни әйбәт дип бактыган булалар инде шунда.
Гомумән бу көнгә кадәр бер кеше дә тәнкыйть сүзе җиткермәде әллә? Юк, җиткермәде.
Алайса сезгә төшерергә дә, төшерергә болай булгач. Әйе, шулай итеп, әле нитәләр, вата сөенеп торалар. Ничә ачсаң да, нәләй син, сине күрәбез, дип, гел нитеп кенә торалар, сөенеп торалар. Фәния әби сезгә киләчәктә дә менә шундый сау сәламәт, менә елмаеп тора торган кеше булып яшәргә язсын. Авырмагыз. Инде студиябезгә килгәнегез өчен сезгә Баш иеп рәхмәт әйтәбез. Киләчәктә менә шулай видеоларны төшереп, кешеләрне сөендереп, э, иҗат итәргә язсын сезгә. Амин, шулай булсын.
Баршабызга да Ходаем кайгысыз, хәсрәтсез гомер бирсен. Булган бирсә Ходай Тәгалә гомерне, тазалыкны бирсен балам, кайгы хәсрәт бирмәс, тазалыкны бирсен. Э, Тазалыгың булмаса, аның яшәүнең бер кызыгы да юк. Амин.
Э, Тазалык, исәнлек, саулык, сәламәтлек, тигезлек бирсен баршагызга да Ходаем. Уңышлы көннәр, айлар, җыллар тусын, җыллар имин булсын. Без бигрәк интектек инде сугыш вакытларында ашка, неге, нужнага, Андый көннәр килергә язмасын инде. Әй, аларны күрергә язмасын. Бәхетле балалар, бәхетле сабыйлар үстереп, аларның рәхәтен күрегезгә язсын. Балаларыңның балалары минем шикелле Өченче, дүртенче буыннарны күрергә язсын сезгә. Амин. Фәния әби, сез инде э, әлеге минуттан безнең тапшыруыбызның, безнең проектның катнашучысы. Аңлыйсызмы? Әйе. Шуңа күрә хәзер э, җиңүгә генә алга барабыз, җиңүгә. Ә без тамашачыларыбызга әйтеп куябыз, э, Фәния әбигә тавыш бирәсегез килсә, аның э, видеоблогы сезгә ошаса, инде көтеп калабыз сезнең тавышларыгызны.